yo nɔviwo me ɖo gbe na ame sia ame va gbe ŋkeƒe aʋa la dzi nu sɔe ɖe yi me be mafia ya nye be eh, egbe míaƒo nu vi ɖe tso ɖevi yiwo le tsitsi gbɔ matsɔe be adolescent adolescent yiwo gbɔ ɖevi yiwo le tsitsi gbɔ nyɔnuvi kple ŋutsuwo siaa aleke wodze be vitɔwo kple vinɔwo no lé ɖeviawoe kple susu be ne ɖeviawo nase vivi na gbie kple susu be ɖeviawo nakpɔ confident alo nakpɔ dzideƒo le wotɔ kple wo nɔwo ŋu nu gbãtɔ yi me magblɔ nye be Gbã ne enye vitɔ ekpɔ ɖevia le tsitsi vɔ la, mègada asi le ɖevia ŋu kɔ na titsa ko evɔ o. Meɖe kuku na mi titsawo mekpɔ vuvu ɖe ɖevia ŋu o. Nyateƒe ɖeka ya mele gbɔgblɔ na mi le mɔ dzi. Eviye le tsitsi gbɔ, mègakɔ etɔwò kɔ wɔ abe vɔvɔ̃nɔtɔwo ao. Na be wò kple etɔwòe viŋutsuvi enye. Wokple tɔwɛ ne vivi. Ahan. Wokple tɔwɛ ɖe mia vivi. Ele veve ɖe. Ahan. Ee, magblɔ akpa ya na vi tɔwɛ kple vi ŋutsu ƒe akpa dzi ya medi ma woaƒo nu tso. Ahan. Nu yi le nye be, ne nye vi tɔ ya nele tsitsi gbɔ la, ekpɔe be eviwo tse tsi gbɔ ne le tsitsi ye ɖevia tse tsi gbɔ. Edo teƒe ɖe ekpɔ be ɖevia edze ŋutsu ƒe afɔ de alo teƒe yi nekpɔ wo gbe me le tɔtrɔ ekpɔ be edze eŋe ʋliʋli ɖe wote to. Nu yi wodze be nawɔ enye be na. dze ɖevia fiafia ale yi wonɔna agbe abe ŋutsu, ale yi wonɔna agbe kple nyɔnu. Eya me le gbɔgblɔ na vitɔwɔe. Enye ɖevie le nyewo video ya kpɔ. Dze nusɔsrɔ̃ le eme zi ɖeka kple susu be kokoko manye tɔwɔe ava fia wɔ o. Nyateƒe yi le eme eya nye be enye vi tsigbɔ la. Ne adolescent age ma alo ne akɔta dze titri na wò ko nuyi dzɔ enye be woanɔ tete ɖe nyɔnu ŋu, woanɔ nyɔnu ŋu bu. Eya si gbe dzɔdzɔme na mi ema. Heme nɔ GSS nuyi me kpɔ nye be nyewo class teacher nyɔnue eyae nɔ life skills fia mi. Ale be gbãtɔ yi wòfia mie nye be nàtɔ asi akɔta. Dze wò akɔta nɔ didi kikikikikiki. Ne nya ƒo asiwò nea, egbe ɖe le akɔta si wòadzi na wòe. Efia be èdo adolescent age me ema. Ewòe nye ŋutsu. Woakpɔ wò axatome. Efua adze toto le fi ma. Wòakpɔ axatome. Ee, gɔmea ƒetee efua anɔ toto le ee ŋutsu ŋu na wòe. Ema ƒetee anye dzesi. Be edze etsi vɔ ta edze be nuka wòkple tɔwɛmee anɔ dze do tso nyɔnu ŋu, tso agbee ŋu, ale wòdze be nànɔ anyi. Aha, ok. Fifi lae mele nu ƒo kple wò abe vitɔ la. E, ne ède asi dɔ ma kɔ na pa, e, woƒe titsawe la, womate ŋu awɔe wòade go. Ewòe vitɔ wòdze be nàyɔ ɖevie. Ŋdi ga ɖe me, fia ŋga ɖe me o kpli mia fia enye tɔ nye me fia mo. Ya ta me kɔ va mɔ dzi na wɛ. Ewe vitɔ. Ame yo tsi gbɔ enye ŋtsuvi ɖo manyi etɔ me la tsi wa hlɔ nu wɛ ɖe. Nui me le fa fia fifi la a kpe ɖe ŋu wɛ. Eya nye be, e yɔ ɖeviɛ ne wo kpli mia do dzi. Na fiɛ ɖevi ne le tsi tsi gbɔ vɔ ɖe. Efu yo le toto la ha tome na wɛ ɖe. kpɔgbɔ be na nɔ efuɔ de ɖa. Ewe vitɔ na kpɔgbɔ be na dje blade ƒleƒle na ɖeviɛ. Be ɖeviɛ ma va zu vi djagla be ok me hiã ga ma va yi ƒle blade ta ma va yi di ga le gbe me o. Wa va ɖasi le aƒeme ɖɔ ŋu a ɖasi ɖaɖɛ o. Wa va ɖasi le suku ŋu a va nɔ ga di o. Evitɔ ƒe akpa djiɛ ma. A yɔ ɖevi a fiɛ ne le tsitsi va ɖɛ. Vivi ma yi wo le vivi le lãme na wɔɛ. Wa le na fiɛ abe ŋutsu. Xlɔ̃ nui abe ŋutsu kple susu be ɖevia mava kpɔ wo susu o. Ele fifi la mobile phone bɔ na mi. Ta ame sia ame le mobile phone dzi. Ya ko le mobile phone dzi le mobile phone zã le mobile phone zã. Nu yi wɔ enye be nu dzɔ na nye be ne da asi le ɖevia ŋu be ya ŋutɔ ne va srɔ̃ na ɖe ne wòakɔ nɔ agbe ɖe. Agbe ɖo megblẽ na ɖeviawe. Yi medi be ne wòanɔ dzɔdzɔ le ʋe me o. Nye mekpɔ tɔnye ne wòahlɔ̃ nu mo. Nye mekpɔ enɔnye ne wòahlɔ̃ nu mo. Eya me kɔ va mɔ dzi na wɛ fufla. Aha, ewe vitɔ ɖe wɛ. Ok, nu yi me le fafia, ne enye ɖevi ne le nye wo video ya kpɔ. Enu yi me be etɔ wo ne etɔ wo etɔ wo ne wɔ ɖe ne me ŋutɔ ŋu wɔ ɖe. Wo ŋutɔ wa te wa ti ɖe ate ɖe etɔ wo ŋu. Be fofo, enu yi me kpɔ nye ya. Enu yi me kpɔ nye ya. Enu yi le nye wɔ nye ya. Vivi ne nɔ o kple etɔ wo dɔ me. Abe vi ŋutsu. Vivi nɛ nɔ wò kple tɔwò dome abe viŋutsu. Ale veve ɖe be míawɔe si gbe na gbi ene vivi. Nyemaƒo nu didi o. Medi be videoa nɔnɔ shɔshɔshɔshɔt, nɔnɔ kpoekpoekpoe kple susu be ènyae nya ti yome le gbɔgblɔ le eme ɖe. Amesiame nate ŋu axɔ ɖe le eme akɔ srɔ̃ nu be agbea nakpɔ ŋgɔgbeɖeɖe. Mebe ne èle ƒuto la haa to me. kpɔ gbɔ be yeadi blade wu ashave ɖoku egia wliwliwo ma nàɖe wo pete eye be nashave nashave wo pete no dzɔ fine ekema wo ŋutɔ nadze ɖeka aƒe nanɔ yi veve ma nɔ lãme na wo dzagbagba ne womele tsi o nale zi ve ŋkeke me ŋdi fiai aƒe nanyi ɖe aba dzi akpe ɖe ŋue ana be wo ŋutɔ woanɔ dzadze wo ŋutɔ lãme akɔ na wɔe veve manɔ ŋue Akpa ma ye medi be magblɔ na wò egbe ma, evitɔ kple viŋutsu. Nɔvi lɔlɔ̃wɔe, míanɔ ka me?